Кэрэ билигин помоска ыҥырыллаллар эр дьоннор. Иванов Павлов Павел уонна Борщаков Тимофей Аллаҥа. Бэлэмнэниэхтэрэ Егоров Ян, Иванов Валентин Сунта. Хотторбут туораан иһэр диэн болла. Былырыыҥҥа дылы холобур дьэ үс иһэр киирбиттэр бары наҕараадылар боллохтара быйыл бастаабыт эрэ киһи ылар. Оттон ыһыах диэн оннук да буолуохтаах буолуо. Абсолютнай муҥутуур кыайылааман да быһаарабыт. Та кыһыл муннуктан Павла Павел Сунтаар, күөх муннуктан Борщков Тимофей Аллаҥа ыҥырыллаллар. Бэлэмнэниэхтэрэ Егор Обья

Байбал даҕаны, Тимэппий даҕаны дьэ өрөспүүлүкэ өрөспүүлүкэ биир күүстээх мадьыналара уолаттар ата үс иһигэр сылдьар уолаттар Байбал ата бу республиканскай э, Россияда күрэхтэригэр кыттан Дальнай Востокка дааны бастаабыта Роман Дмитриев бириһигэр Москва баран бастаабыта уонна Кавказка баран эмиэ призер буолан турар ата түмэппи бары билэбит улууспут биир баар суох

Анан бу иһэйиннигитиэр өрөспүлүкэ икки күүстээх уолаттара дьа бастакыннан көссөң эбистилere. Биир хотторбуттара дьа көрөөччү болан хаалар. Манна биир эри хоттору круговой иҥин диэн соох, икки хоттору диэн соох, та хоттордун да көтө турaan. Ол кәниттен дьэ бәлемнәниэхтэрэ Егоров Ян Хункер, Иванов Валентин Сунтар. Та жара манна биэстер Таабаттар иккис түһүмэхтэригэр киирэн олорон эрэллэр. Уолаттара дьэ ааттара өрөспүүлүкэҕэ Россияҕа ааттаммыт уолаттар буолаллар. Билигин ата дьэ күөгэйэр күннэри ыһыддьаллар. Ата мастардыытын историятыттан ылан көрө болахата мастардыыта урукку өттүгэр биһиги өбүгэлэрбит ыһыахтарга уонна урууларга уонна дьээбэлэнэн биирдэбит көрүстэхтэнэ күүстээхтэр утары олонон күрэхтэһэр буолуохтаахтар онтон кэлин итигэ манчаары оонньуулара спартакиада киирбитин кэнниттэн онно кылга биирдэ биттийэн күрэхтэһэллэр этэ история этэринэн атажа бастагы спартакиада чемпиона Десянкин Кавырыл диэн болар та жара иккис тоқта бүтүмек барда оу жара да бар 2-0. Большаков Тимофей аллаңалла. Уонна уол дальше бардда. Дебрейн кыһыл муннуктан ыҥырыллар Егоров Ян Ухункөл. Уонна Иванов Валентин Сунта. Таатя Валентин Манчаары чемпиона оҕолорго Ааспыт Манчаары чемпиона Таян бу оскуола Уһун Күөл оскуолатын быйыл бүтэрдэ уол инегынан атажа кини мастардыһытыр улаханнык көстө биллелик ол да болар уол атажа ыһыах аата ыһыах диир көрүлээн хаалыахха диэн үчүгэй уоттар дейлилерен тахтыран берилеркелир Чере Валентин ата пифи курдук оҕолорго Манчаары чемпиона

Быйыл Россия баран күрэхтэһэн кэлбитэ өрөспүүбүлүкэ призера, быйылгы призера бу Тимур Михайлов Тааллаҥа оҕото оскуоланы бүтэрбит икки сыл буолла быһылаах оҕолорго чөйдүк тардыһа дьыбыта гынан кэлин ити тохтоон сылдьар онон дьэ билейин бу манна фаворитынан ата Михайлов Юрий буолуон сөп киниэхэ быйылгы ааспыт хаас өрөспүүбүлүкэ призера буолар үһүс так

Дьэбилиин Херийеккэ барда. Дьэ уолаттар дьэ араа бараалар көрүҥнэрэ дааны тэҥ хоҕус эбит ыйааһын дааны араа бараа хоҕус быһылаах ото уоппут өттүнэн конечно Михаил Юрий бу олоҥхо ыһахтарын силовой көрүҥнэригэр да кыттааччы оҕо эрдэҕинэ өрөспүүлүкэни ото хунтар улуһуттан дьабахтыкыннан абсолютно ылбыт болуохтаах абсолютнай буолан турар инньэ гынан икки биир ахсаанынан кыайыны хитэр Михаил Пьюра Маркөл Тачере ыҥырыллаллар кыһыл муннуктан Семенов Мисаил Аллаҥа Сысалятин Геннадий Ус Алдан Жара да бу биир гаджиппы паралит

Ата былыр-былыргаттан аҕа ууһунан улуустарынан аат быдьаһыыта буолар. Инньэ гына атажа ханнык улуус күүстээх киһитинэн атажа хылы быһа ыһыахха көрбүттэрин кэпсээн буолааччы. Инньэ гынан дьэрбилин ыаддьыппытын дьэ көрүөхпүт. Уол ыаддьыппыта тыйааһына чаахуон чэҥин быһылаах. Мисаил атажа Семенов Мисаил оскуоланы атажа быйыл бүтэрдэ. Де куоракка баран үөрэнэ Уол атажа оҕолорго республика импризер Ок жара эриһи барда мисели опто туттан эриэ тардар Бакчара Геннадий тутар да тутар О мисели стойка барда О кайдар Тугуй Бастагытын жере сеселядин Геннадий да тутта

Иккис түһүмэкпит саҕаланар. Мисейл эппитим курдук оҕолорго тоде республика президиора постоянно быйыл эме олох үчүөйдүк кытта хадьар оҕолорго даҕаны улахан дьоҥҥо даҕаны бу тахханыме кыттан эрэр республиканскай турнирдарга быйылгаттан судьялыы хадьар Инньэ гынан уол мас тардыһыта диэн тугун үчүгэйдик отох биллэр. Былырын манна оҕолорго многоборьеҕа үһүс месте болон турар. Оҕолорго Кэрэ иккис түһүмэ сааланна дьэрэ мисэлин таһыттан туппут ол дьэрэ Геннадий ортотуттан үлэлиир так дьэрэ бардылар ой оҕоско бардылар дьэрэ манна көрүөхпүт туох хамсанааһын буолар так дьэ ол мисэлин тиэрэ тардан көрөр эбит так удобная хок балыһаня олорон хаалла Геннадий иһиттэн дьэрийэр тардар так дьэрэ да Маспыт тоҕуһуон диэн буолла. Худьия тохтотто итинникке спорный диэн буолар. Ити тоҕуһуон кыраадыстан мас таҕыста дааны спорнай береллер. Та бу манна пока быраабылаҕа мөккүөр бөҕө бар. Итиннэ холобур ылан диштэккене киһиҥ ыытан иһэн хоруйан тоҕуһуону таһааран эбистэҕинэ спорнай буолан аалааччы. Иньэ гынан ити быйылгы күрэхтэри көрдөххө телевизорга көрдөххө хоттору-хоттору кубик бырааллар мөккүөр да мөккүөр онон ити хадьа эрэ сырой хоҕус быраабыла курдук көстөр Билин колор мен ыытан иһэн мен хорьон тоҕуһуну таһараҥ эһэ ман успорнайдаан ман иккиһин олоруохпун сөп курдук. Таачара Билин ити ким ян серети бердең Олег Семенович

Дэрэ, билин херебей быраҕааһына диэн буолла, көрдүбүт. Кимияҕа барда, о, Мисаилга дьэ херебей түбэстэ. Херебей диэн отто палканы ким тутарын ити херебей диибит, ким эрэ хиттэн шөлүк тутар, ким эрэ таһаттан ити тиэрэ тардааһаны ушинискай диэн ааттыыбыт, ону туһанар буолар. Ким хадьах тутарыттан. Үчүгэйдик тутар таһыттан тутаһатааччылар тиэрэ тардарга киһи илиитин өһүлэргэ диэн. Оттон иһиттэн, конечно, газ диэн баар эрийэ тутааһын ону туһан аһатыллар. Бу кэнниттэн тохтоон эрэрипит награждение буолуохтаабыт. Онон же бу киси кэнниттэн чүөчэлэр тохтоон эрэбит. Таажера уоттарбыт ахсааннара биир-биргэ турар. Таажера алаатта мээнэ Волмотави Геннадий Сесилятин диэн ото бу истэр ааппыт Сесилятиннер диэн урукку өттөр ото тэмин билэр да уоттарын баар буолааччылар этэ олор да быраттара буолан сөп Дьэрэ, билейин Мисаил оттоттан ыллым диир, эривепкэтин ылбыт. Да, дьэрэ, билейин иһиттэн аты дьа лаппа тутуохтаах. Иһинаа киһи бастан тутар ол кэнниттэн дьэ илиитин араары уохтаах ол кэнниттэн дьэ таһынаа киһи дьэ лаппыйан тутар ити көрөөгө курдук Геннадий үөһөҥ дөйөн дьэ илиитин лаппыйда эрийбит илиитин дэбилин көннөрү тардыахтаах Та бу манна тиже захват бы жаһана дем болар ким удобнойдык тутарыгар биһи көрдөхпүтүнэ өр багай нягай дахар курдук теререр ата жаманна үшөдүк лаппа туппаттакына

Олох бааллар. Ол курдук этэ билигин Киргизия э, спортсменкалар олох күүстээхтэр. Уонна биһи кыргыттарбыт э, кырай ааһыннарга чүөддэр. Ол үһэ ааһынга, конечно, дьэ омуктарбыт Америкалар эҥин дьэ олох чөй болаачылар. Э, Тере кыргыттарбыт олордулар. Вот кыргыттар дьаманнаме хыһаннахтар көрөгү духетто оңадылы. Кэттэн биэскэ дылы. Папа, дьа, оҕуста. Онна дьа, тиэрэ тардыны ушинискай диэн оҥорор эбит. Олох үчөйдө оҥорор. Билин ити атаҕынан ханнынан татта. Гынан баран дьа кыыһар тутар. Казакова, опа, онна түөр охсон дьа бастыгытын айына.

Аты элбэх кылааты киллэрбит убайбытын билэбит, кинини көрөр этит, манна ыһыахха кэлэн тарбиях бириисыларын өйдүүбүт. Тал кэнниттэн Герман Иванов дьэ Манчарованы төр баран призер буолан турар. Ол жара быһырыаме аксиня атакалыр. Да, керем отторуттан ылбыт, тәбирин преимущество кинияха курдук, та керем төттөрө оппа

Дьэ, көрөгө курдук дьэбириин мастардыһыдыны кыргыттарга хайдан турар. Дальше Текашир болаха мастардыһыды Хунтар улууга өрөспүүлүкэҕэ бастаан икки тыһынча үс сылга Федерация Кубогар тиийэн бастыгы тиийдэ тиийэр үһүс миэстэни ылан турабыт. Ол кэнниттэн икки тыһынча алта сылга этэрге звездный час буола саддьыбыта икки тыһынча алтаҕа Кубок Федерации иккис буолабыт уонна дьэ аан бастакытын улахан дьоҥҥо өрөспүүбүлүкэҕэ бастаан турабыт. Онтон икки тыһыынча уонга кэлэн эмиэ манна Хунтаарга өрөспүүбүлүкэ манна ыытыллыбыта, онно бастаан эмиэ бастаан турабыт. Так, ол кэнтэн икки тыһыынча уон иккигэ Федерация кубогар үһүс уонна өрөспүүбүлүкэҕэ улахан дьоннорго иккис команднай ылан турабыт. Так, кэрэ да бастакытын

Ол аата Анна бу кыыһын кыыһын ата дьэ бу батыһыннаран бэйэтин курдук мастардыһытыгар эмэ дьэ ыһыарбыт тыт Анна онно биһиэхэ улуус чиэһин элбэхтик көмүскээн турар Манчаары оонньуулара да буоллун туох улахан күрэхтэр республиканскай күрэхтэр да буоллун

биир эмэ үчүгэй оҕоломмут эбиппит. Таатя бу үөһэ ыйааҥҥа проблема буолааччы, кыргыттыам үлэ кыргыттарга үөһэ ыйааннаах киһи көстүбэккэ манна командна дьэ күрэхтэргэ улахан туох буолааччы. Проблема буолааччы дьанан бу оҕото сардаана үчүгэй тардыыны көрдөрдө, итаата ыйааһын да бар, тиэгэ да бар курдук көрдүбүт. Жара 200 быһаарылаах киһисибитигэр жара аны маама

Виссарион Хадан уонна конечников Андрей Хадан ынньанна. Жереда Артипов Василий биир дьабы өрөспүлүкэ күүстээх спортсмена Баһылай это бу үөһэ бүлүгэ буолбут Манчаарыга үһүс миэстэни ылан турар уонна республика күрэхтэригэр дэлбэхтик бу хандыгаада буолбут республика чемпионатыгар артем анаев кэниттэн эмиэ иккистэ миэстэ буолан турар онон уол дьэ республикаҕа элбэхтик миэстэлэспит киһи таата дьэ биссүрион успуорт бэтэрээнэ ыраатта тэбиһи оҕо эрдэхпититтэн диэххэ курдук буолуо дьэ мэджи манна үүрэр Ыһыахтарга эмээдди сүүрүгэ кыттар, маска да кыттар, хапсаайга да кыттар. Дьэ, уол ото ото биһи уол диибит. Дьэ, бэтэрээммит киирэн ити көрөргө курдук дьэ олорон эмиэ уруккутун ханаан кычыкыланан кэлбитэ буолуо. Та ол да вала то Василий дьэ уоппут республика биир күүстээх мадьыныта иккин улаахсаанынан кыайын иһитиһэр. Та бистэрияңа ытыс таһынан биэриэхэң. Баччаһа

Бу манна Валентин Иванов хунньанан олорор биир кайбыттарын кытта дьэ финалга такыахтаах. Дьэрэ бу Тимофей это бу многоборьега былырын баран наратах дойдутугар аммаға Нила Марсина ылбытын өйдүүбүт. Быйыл баллана жаманна матча хоонньутур кыттар хыджар, окка жетүмеппи туран көрбүтүн бала Кими Иван утары көрүстэ. Тимана Тимеппей бастыгытын ылла. Тимеппей өтө жабылырын амма баран теппитин курдук ньоо массына ылан турар. Хассын же матча хоонньутуар көрүөхпүт. Дэ Соколов Алексейдин бу элгээйигэ ааспыт күннэргэ күрөхпөспүттэр диэн баар. Онно Алексей бастаабыт Тимеппей иккис буолбут анан Хассын Иванович диэн буолара буолуо. Онон дьэ көрүөхпүт, уолаттар аты дьэ хунтаартан бу хеттон киилэҕэ дылы многоборьеҕа бастакы спорт маастара Брышков Тимирпий, онтон Соколов Алексей быйыл де спорт маастерын оҥордо многоборьеҕа. Онон дьаһастан икки маастардар киисилэрин көрүөхпүт, отонно эбии уолаттар дьаманна киирэннэр

Тетя Борщуков Тимофей Аллаҥа оскуолатыгар физрук таабыта эн добочча буолла. Уолаттарын дьэ таһааттаата, успуорт маастардарын кытта таһааттаан эрэр, таһааттаата. Онон бу уолбут манна үлэтин хамнаһын биһи көрө дьабыт. Тагера барда, Дабырыга Тимофей стойка барда. Онна икки нул ақсанынан кайын истер Борщуков Тимофей Аллаҥа. уонна дьэ Иванов Валентиҥҥа тахсыаҕа. Дьэрэ билигин свыше, эттон тамбиестен үөһэ дьэрэ ыҥырыллаллар. Михаил Юрий Марквель, Семенов Мисаил Аллаҥа. Дьэрэ Олаттар атыдя Михайлов Юран атыдя бары билэргит боло сылайы манна многоборья кыттааччы мастардыһытыгар хапсаҕайга эмиэ барытыгар кыттар Маччах оонньуутугар бастаан турардаах мас тардыһытыгар эмиэ тыдьабылырыын бастаабыта. Ытым ise иил боллана дьэ бу эдэр оҕо оскуоланы дьэ быйыл бүтэрдэ. Ааха так онон уол ото дьэ ынырасах Дьокуускай куоракка Модуҥҥа утумнаахтык дьарыктан аһадьар. Табы кыра бириэмэ кэлин тохту хырытта, кыра трамбалаах Тиэдьэ мас тардыһыытын быраабылатын уларыйыытын түмүгэр аллараттан атах барар диэҥҥэ ити элбэх оҕо ыччат задньайбыт барар диэн буолар ол аата кэнники буут бичиҥэ барааһынын этэллэр аны ити көннөттөрө хатыыбыттааны ыла үөһэттэн ылымматтар Россия тиитинэн диэн буолар ол иһин ити атахтарын аллара ууран олорорго нагрузка барыта атахха барар да дьэрэ манна тыйааһын юраҕа инньэ гынан бастакытын этэ хоккуту гылар Дьабы манна биир кайбыттара Сунтаар ыһыаҕын тадя муҥутур кыйылаҕа буолуохтаах. Онон жаксаан пока Михайлов Юрийга Юрий эппитин курдук оҕолорго бастакы өрөспүлүкэ абсолютный чемпиона Унтар улууһуттан бастакы буолуохтаах. Так, онон те оҕор дьааттан маска утумнаахтык дьарыктанар. өрөспүүбүлүкэни ыла да призера дааны ыла да сылдьыбыта жара барда уонна икки нулах саннын кыйыны ситиһэр Михайлов Юра Маркөл эҕэрдэлээн кэбиһи жара уонна ыһыах мутур кыйла болла жабилигин кыргыттарбытыгар кииребит

Онон бу опыттаах спортсменка аты калерия бу аллаҥа оҕото быйыл манна оҕолорго кыттарын көрөн турабыт кыыс аты дьэ маһын булуриҥаттан дуу хаһаҥытан дуу хаҕалаабыт буолуохтаах дьонон бу дэрэ банда көрөбүт Юлиан куолара да Юлиан Юлиан

Олох айдыакын наада, манна тарбахтан хагалаан, ото сүһүң, атаҕың, приеһиҥ барыта үлэлиир. Ол иһин аты жаман олох олох күүстээх дьарык наада. Барбах кыра дьарыктаах киһи билин күрэхтэһиэ кыттыба буолан турар. Урут ото дьа күрэххэ бу тыа ириттен үлэлии тиийэн кыттар буоллахтына билигин олох профессионально дьарыктаналлар оҕолор устудьуоннуу сылдьар оҕолор ити куоракка олох күүскэ дьарыктананнар ити бу көрөгө курдук ити үөһэ таһаҥҥа таххаллар туалет мастар дыһыта билиэн аан дойдуга тахқыбыт буола оннук буолуохтаах тача билиэн Айына Айстрикаловская оттон тутар эбит таһаттан туттардылар ол аата баарын кини иһиттэн туппут онтон билиҥ күөх иһиттэн бэйэтэ тала ол аата билиҥ калерия иһиттэн тутар Тача билин барын тыжа калерия өйдәвәкә калу полон сөп, ол иһин тыжа билин тыжа иһиттен кинеха удобно хогус болу.

баран баран эрии буолла дьарадан икки биир ахсаанынан эриһилээх киисигэ кыайыны ситиһэр стрекалская айына икки нуль ахсаанынан

эппитим курдук дьэ өрөспүүбүлүкэҕэ иккис да буола сылдьыбыта Манчаара оонньуутугар үһүс буола сылдьыбыта онон улахан уопуттаах спортсмен таата дьэ Канишков Андрей Хадан тажбу бэйэтэ дьарыктанар буолуохтаах урут ото манна ыһыахтарга дьээбэлэнэн киисэрин көрөөччүбүт жара Василий Белегин ата дьэ атакалыр так уонна икки биир аччыын ол ахсанынан кыйыны ситиһэр

Уолаттар ete дьабы оскуоланы хаҥа бүтэрбит уоттарбыт, былырын иллэрээ хыл бүтэрбит уоттарбыт олох өрөспүлүкэҕэ күүскэ киисэһэ дьаллар. Тааты бу манна кэнники бириэмэҕэ биир лидербит Зорин Артем диэн баар бу хеттон киилэҕэмиэ манна олох күүстээх өрөспүлүкэ спортсмена Россияҕа эмэ биир тарбаха баттанар спортсмен дэрэ уолаттар дьүргэй таһыстылар.

киирэ сылдьар. Үгүс уолаттарбыт манна оҕолор даҕаны, улахан дьоннор даҕаны астын маччакаҕа киисиэхпит диэннэр сынньанан олороллор. Ол иһин бүгүн бу кыттааччы маал аҕыйах курдук эрээри дьэ астын уолаттарбытын көрүөхпүт. Онон дьэ биир күүстээн күүстээхтэр ахсааннара сыдьаллар. Ол курдук ата дьэ ааспыт Манчаарыга Соколов Алексей оҕолорго бахтаан турар, бэрдигэстээххэ Онтон биrinчи улахан дьоҥҥо такам быйыл маастарын оҥордо. Онон хассын кэлэн дьэ бу э, Борщуков Тимофейы кытта эмэ илинкэлин түсүһүөхтээх бу түсүһэрэ болуо. Та оҕолорго хассын эмэти көрүөхпүт. Э, манна Юлиан э, Сидоров

биир бииргэ оҥордо дьэрэ түмэппи илиитэ барда дьарылаата дьэ билигин дьэ быһаарылаах захват быһаарара буолла таажара түмэппигэ зерёкка барбыт таманна тамастан дыһыты көрдөхө боростой курдук олордум даан таттым ким күүстээх ылар диэн буолбатах манна тыже төбө Үчүгэйдик олоруон наада, киһин хамсаныытын чувствуйдуоххун наада, координация диэн баар. Спордунан дьарыктана дьоннор билэргит буолуо, координация диэн ото киһи хамсаныыта. Эн төһө даҕаны ханаан олордоргун бөттүөр барыам диэн олордоргун координацияң хайдыбатах буоллаҕына, ол туойгын кыйан оҥороххубаккын. Ол түмүгэр ото дьэ оҕону бу мастардыһытыгар дьарыктыыр боллохуна бастаан ото кыра кылааска акробатиканнан, гимнастика

Ааһа эрдэттэн ата тимиргэ олордор олордор эмэ сыыһа. Бу биһиги оҕолорбут ото дьэ өрөспүүлүкэҕэ биир инники сылдьар сыдьааччылар ахсаана киирбиттэр ыраатта. Өрөспүүлүкэни ото дьэ хаһыс да сылын ылан турабыт. Билигин даҕаны бу сыл бу былырыыҥҥы сыл түмүгүнэн оҕолорго кыра группаҕа бастакы миэстэни ылан турабыт. Онон дьэ биһиги оҕолорбут республикаҕа биир күүстээхтэр ахсааннара сылдьаллар. Инньэ гынан ата дьэ бу бастаан тиийэрбит саҥана оҕолорго ити тоҕуһуон сыллар бүтүүлэргэ тиийэрбит саҥана билгитин хунтаардары быһый хантан кэллигит ол мастардыһытын билэҕит ту диэн ыйытарлар буолар этэ көрдөхпүтүнэ отоза үрдээх буолааччылар этэ антан кэлин наоборот хунтаар кэллэҕинэ хунтаарда кэлбиттэр диэн уже

Стойка! Стойка барда! Опа! О! Дьэ уонна көрөргө курдук Тимофей Коп икки биир ахсаанынан дьэ кыйыны ситистэ. Эҕэрдэлэн кэбиһиҥ ол бүгүн эмиэ муҥутуур кыйылаах буолла. Хэттан биэстэргэ дылы. Так, дьэ итинник мастан тыыта диэн ата дьэ көрдүбүт, хунтаарбыт э, күүстээхтэрин мадьыныларын көрдүбүт. Дьэ билигин награждение буолуо.

Дачаре оҕолорго бастакы миэстэни ылла Михайлов Саша Маркөл. Дачаре билин награданы туттарыга улууспут аға баһылыга Анатолий Васильевич Григорьев Кэрэ бу оҕолорго Марк Көлөҕото Михайлов Саша Ақтыс класс уола Тәрэ Бахтыгытын дэ бу муҥутур кыайылаах буолла Эҕэр белән кэми оҕолу

бэтэрээннэргэ муутур кайылаан болла Акипов Василий награнай туттарыга Гаврил Михайлович Эремеев улуус мактабыты федерациятын председателя Дядя Василий элбэх күрэхтэргэ дьэ кыйбыта-хоппута бу ыһыахтарга даана элбэхтик кыттан кыйы үөрүүтүн билбит киһибит